Dumelang bagwera ba puku. Ke a le amogela mo thutong ya rena ya lekgono fao re ileng go lebelela tsela ya go araba ditsopola tšeo di tšwelelago go dipotšišo tša tekakwešišo. Gona fao re ile go lebelela gore na ge potšišo e tšwelela e nyaka eng. Se o tshwanetšego gore o se tsebe ke taba tša gore potšišo e nngwe le e nngwe ge ba e seta e na le Lentšu potšišo le lentšu taolo. Dilo tše ka bobedi ga tšona ke tšona tšeo di go hlahlago gore na ge o araba potšišo ke eng seo o swanelago gore o se dire. Go fa mohlala, a re lebeleleng potšišo ye e tšweletšego ya mathomo. Gona fao, potšišo e be e re, Go tšwa temaneng ya pele, tsopola tše di latelago. e na le potšišwana ya A, e re tsopola sekafoko se se šupang go boa komeng. Gape-gape e re tsopola lentšu leo le šupago gore ngwana wa, gore ngwana wa mathomo le go tsopola lentšu leo le šupago gore ngwana ke wa mafelelo. Ge o filwe potšišo ya mohuta wo, e na le dikarolo tše e leng gore tshwanetse gore di tlhokomele. Ge ba re tsopola, go ra gore o bala sengwalwa gomme wa ntšha lentšwi la maleba. Taelo ya gago goba potšišo ya mathomo yeo e le gore tshwanetse o e dire ke go tsopola. Lentšwi le ke potšišo e nyaka o tsopola. Ge o se no tsopola fao, o tshwanetse gore na o ipotšiše gore na o tsopola eng. O tsopola sekafoko se se šupago go boa komeng. Ke taelo e leng gore ba go fa yona gore na ke eng e leng gore o tshwanetše gore o e tsopole. Ge ba re tsopola sekafoko, go ra gore ke lefokwana, ke seka lefoko se o tshwanetšeng gore o se tsopole se se laetšang gore ngwana o boa komeng. Gape-gape ba re tsopola lentšu le le šupago gore ke wena wa sepela o nyaka lentšu le le šupago gore ngwana wa mathome gomme wa le tsopola, o le tšea ka mokgwa o le leng ka gona ka mogara sengwalwa, wa le ngwala, e swanetše gore e be karabo ya gago. Kafao, ke ka baka leo ke rego, potšišo tša mohuto ge o laetšwe, Gore o tsopole, o tshwanetše gore o ntšhe lentšu, o tsopole. Go tsopola ko ka Sekgowa ke se ba reng ke go quota. O quota lentšu goba um sekafoko se e leng gore ba re o se ntšhe, se e leng gore um lentšutaolo le a se šupa. Akere o a kwa ba re fa ba re tsopola Sekafoko se se šupago go bwa komeng, re na le lentšu tsopola e lego lentšu potšišo, re na le e, sekafoko se se šupago go bwa komeng ye e leng gore e laetša eng, ke lentšu goba ke mantšutaolo a e leng gore a go hlahla gore na ke eng se e leng gore o tshwanetše gore o se tsopole. Gape gape re na le potšišo e nngwe gape ye e felang e tšwelela, ba re efa maina go kwa a mabedi temaneng ya ya mathomo ao a laetšago gore ba lapa la Otopedi le Ramalobane le be le hloohonofaditše ka bana ba bašemane le basetsana. Gona fa la ka gore ba reng? Ba re, Efa maina go kwa. Ke gore se e se e leng gore o ile o se nyaka wa se o ne o se lebelela ka ra temana wa wa kgona go kwešiša gore na mantšu ao ke ya mafeng maina go kwa ke eng ka moka na le ne la tswa gore maina go kwa ke maina ke maina e leng gore a bopilwe go tšwa dikarolong tše pedi tša polelo. Ge potšišo ge e re efa le yona ke taba ya gore wa lebelelela ka Sekgowa ke e leng gore ba re give. O lebelela ka mo gare ga sengwalwa sa gago ke lentšu potšišo ba re give eng, leina taolo la gona ke eng, wo nyaka maina go kwa, maina go kwa ao wa wa wa tšweletša mo mo karabong ya gago. Potšišo tše di nyaka karabo go tšwa teka tlhaologanyong, ke dilo tše e leng gore go di dira a ke re le bone potšišo ya mathomo e ba re tsopola go tshwana le ba re quote. ka Sekgowa. Mo ke ka um ntho ba re efa, e o fa eng? O tshwanetse gore o ipotšiše gore ba re efa, efa eng? Potšišo e re efa, ba re na efa eng? Maina go kwa. Ke kgona go kwešiša re ka mokana le nna ga bjale la tswa re na maina go kwa ke eng. A re lebelele mohuta o mongwe wa potšišo, ba re na o kwešiša eng ka polelo ye? Ditlhokwa tša balalela bjalo ka ge le dirišišo temathetong temaneng ya bobedi. Mputso ko mote ba re na o kwešiša eng? Potšišo ya mohuta e ba re na o kwešiša eng? Ba ra gore tlhaloša goba bolela gore mololwana wo o ra go reng ka polelo yeo e tlwaelegilego ya mehleng. Ko re ba re na o kwešiša eng? Wena o tshwanetše gore ke potšišo e le gore ka sekgowa re ka e tshwantšha le taba ya gore ba nyaka wena o tšweletša kwešišo ya gago gore na mololwana wo o ra go reng. La gore ba reng? Tlhalosa. O tshwanetse gore o tlhalose, o bolele gore mmolelwana wo o ra goreng ka polelo yeo e tlwaelegilego. Ka Sekgowa ke se ba reng interpret. O fa your own interpretation. Ra ba le potšišo, Sure na? Ba re akaretša. Ba re akaretša temana ya bobedi ka dintlha tše pedi. O akaretša eng? Temana ya bobedi. Potšišo e nyaka eng? Potšišo e re, e re akaretša. Wena ipotšiše gore na o akaretša eng. Ba re temana ya bobedi ka dintlha tše pedi. Ge o laetšwe go akaretša, ngwala dikgopolokgolo ka boripana ka mantšu a gago. Ke se e leng gore o swanetše gore o se dire. Ge ba re akaretša, o swanetše gore o, O, o fe kakaretšo. O swanele ge le dira kakaretšo mo potšišong ya bobedi ya lephephe la, la pele, o fa dintlhakgolo goba dikgopolokgolo ka boripana ka mantšu a gago. Re na le potšišo e nngwe gapegape e leng gore e gakantšha ba bantši, o hwetše ba re, Hlalosa. ka fao Nkhakhane a bego a phela le ba lapa labo go ya ka diteng tša temana ya boraro e fa dintlha tše pedi. Lekore ba re ba re hlalosa. Potšišo ge e nyaka gore o hlalose e ra go reng? Ba ra gore go hlalosa selo ke go se nolofatša ka go šomiša mantši a pepeneneng gore se kwešišege. Potšišo ge e nyaka gore o hlalose, wena o šomiša polelo ya mehleng ya go kwešišega ye e leng gore mang le mang o a e kwešiša goba o laetša ka fao wena o kwešišago selo ka gona. Go ka ba le potšišo gape-gape e ka re. um go ya ka diteng tša temana go ya ka diteng tša temana ye ya bohlano ke eng se se dirwago go thuša bana ba go swana le bana ba go swana le nkhakhane e fa dintlha tše pedi o ka lebelela fa re na le um mantšupotsišo a mabedi re na le go ya ka diteng tša temana ye le e fa Kore wena o tshwanetše gore o tlhalose gore na o fa eng. O fa se e leng gore se ka dirwa go thuša bana ba go swana le Nkhakhane. Fa, wena bjalo ka morutwana o tshwanetše gore o direng? O tlhagiša kahlolo ya gago. O tlhalosa se e leng gore wena o ka se dira. O tlhalosa kahlolo ya gago ka tsela ya, ka tsela ya mabaka go tšwa tekatlhaologanyong. Gore wena o šomiša boitemogelo ba gago wa fa mabaka a e leng gore a thekgwa ke se e leng gore se tšwelela mo go go teka tlhaologanyo. Dipotšišo tše dingwe ba re hlatholla, ba fela ba re hlatholla. Na ge ba re hlatholla ke eng se o ka se dirago? A re lebeleleng um potšišo še yona, ba tšwelela ba re ka dintlha tše pedi hlatholla molaetša wo o tšweletšago ke temana ya Botshela. Potšišo ge e nyaka o hlatholla, ba ra gore wena o tšweletše boikgopolelo bja gago, kamego ya gago, maikutlo a gago mabapi le diteng tša tikatlhaologanyo. E ba re hlatholla molaetša, wena o laetša ka fao e leng gore. um o fa mabaka kore gabotsanabotsana ke taba tša gore o tlhalosa o fa boikgopolelo bja gago gore na wena o lebeletše diteng tše keng molaetša wa gona ke eng se e leng gore mongwadi o rata gore eletša mabapi le sona o šomiša boikgopolelo bja gago gape gape re tshwanetse re bone fao go tšwelelago ka fao wena o amegago ka gona le maikutlo a gago mabapi le diteng tša tšekatlhaloganyo. Efa mabaka ao a dirileng gore o fihle fao, mabaka a e lego gore a dirile gore o fihle mo e lego gore o re molaetša ke wa gore gore o swanetše gore o šomiše boikgopolelo bja gago, kamego, le maikutlo o ka lebelela mo go um ntweng mo bidiong e nngwe ke bolela gore dipotšišo tše e leng gore di ama pelo ya gago boikgopolelo bja gago kamego maikutlo a gago le tše dingwe um go na le potšišo gape gape e ka tšwelela ya re ka mabaka lebaka ke lebaka la eng khakhane a tsene gae a tlhotlhonka dipotšišo tše di nyaka go tšea sephetho go ya ka diteng tšeo di filego o šomiša maitemogelo